Nikum lama khelh tur a tih European Championship chu hri leng avangin tun kumah sawn a ni a, Euro twenty twenty chu khelh chhoh mek zel a ni. Mizo mipui te pawn kan hlut leh viau mai. Denmark chu an game hmasa ber, opening match ah Finland nen an inkhel a, inkhel tan tir phat atangin Denmark tantute thawm a tha nghal hum hum hle a. First half hma minute sawmli pahnihna a nih meuh chuan Stadium-a mipuite chauh ni lo khawvel mipui thin ti thawng dawt thei thil a lo thleng ta thut mai. Denmark midfielder Christian Eriksen chu mual veilam sir bula a hmaha a tlan lai chu vawi leh khata a thlu sawp ta thut mai le. A tluk sawp ang ang chuan a bawk nghal chawt a, players dangte pawh an tlan khawm nghal zung zung a, medical team te pawh rang takin an tlan lut nghal. Eriksen-a chu thawchham leh lungphu chawl thutte tih nun leh nana an hman thin. Cardiopulmonary Resuscitation, CPR, kan tih mai chu mual chhungah pek zui nghal a ni. Mual chhunga hetianga liam tuar te hi camera a lo lak atan leh mipui mimir hmuh reng atan te, thil duhawm a nih lem loh avangin a teammate te chuan rang takin an din hual nghal a, an fakawm hle. A then te chu lung chhe takin an lu an dawm vawng vawng a. Khatih lai khan Eriksen-a leiin a ka a boruak lut tur a hnawh loh nan player pakhat chuan a kut tangin Eriksen-a ka a lo ti ang hram hram a nih kha. Stadium-a mipui au thawm chu a reh nghal duak a, khawvel hmun hrang hrang atanga live-a lo en te pawn mak ti chung leh lung chhe takin kan thlir thap a. Chanchin tha lam beisei si, beisei ngam chiah bawk si lo tui lai rapin kan awm a, channel thenkhat live-a pe chhuaktute phei chuan an ti tawp nghal nghe nghe a nih kha. Stadium-a mipui awmte chu an tawngtai nauh nauh a, a thente phei chu an mittui a pa rawlh pur a nih kha. North East India zinga state chawmhlawm Mizoram kilkhawr atanga lo thlir mittui hnam kan lo awm anih pawhin a awm lo lem love, min thawng em a tin a ni. Tichuan Erickson chu rang taka hospital panpui nghal niin a tlukna chhan chu cardiac arrest a ni tiin doctor te chuan an finfiah a, gem pawh tih tawp lai lawk nghal a ni. Mahse chumi ruala zawhna rawn intan nghal chu lunghrisel chungchang hi a ni. Kan hriat theuh angin Eriksen hi kum sawmhnih leh pakua upa a ni a. Professional footballer a nih angin a taksa pawh a fit tha tih chu a chiang sa a. Training a nei tha anga a inkhel deuh reng bawk anga regular takin a in check up bawk ang. Chumi piah lamah ei leh inchenin a nih dan tur ang thlapin enkawlna a dawng anga an nih ang reng ruangah chuan a hranpa tawpin taksa hriselna lama enkawltu leh vawng diktu medical team an nei bawk thin. Mahse, chuti chung pawhin cardiac arrest lakah a fihlim bik hauh lo. Tuma'n an hre lawk hek lo. Endik a nih hnuah Wuhan virus a kai lo tih finfiah a thlap a ni bawk a, mahse a tlusawp tlat si. Engtin nge a thlen theih? Vanneithlak takin Eriksen hian tunah chuan ngai a aw leh tawh a. Hetiang lo tuar ve tawh thenkhatte chu an ni chuang hauh lo. Lunglama harsatna leh buaina a nih tawh hi chuan kan sawi lawk thei ngai lo vang. A nih leh a lang chhuak dawn hnai tih hriat theihna tlem te tal a awm em? Engtin nge kan inven ang? Engtin nge lung hrisel tak nei thei turin kan in enkawl tak ang? Heng zawhna te hi chhan i han tum dawn teh ang. Middle School Biology a kan zir thin lung chung chang kha i han en nawn lawk teh ang. Mihring taksa bung hrang pakhat kut tum tiat vel a ni a. A hnathawh chu kan taksa mamawh thisen pump chhuaktu, kan taksa pumpuia thisen kal kual vel thunun bertu a ni. Tichuan kan thinphu chu a lo tawp a nih chuan. Thisen insem chhuak te chu tihtawp an ni ve nghal thin. Hei hi cardiac arrest kan tih chu a ni. Lungphu chawl heart attack kan tih nen hian a in ang chiah lo va, cardiac arrest dinhmun angah hi chuan inchhan hman a har zawk mithiam te chuan an ti. Heng natna te hi kan nei a nih chuan cardiac arrest kaihhnawih a ni thei tiin mithiam te chuan an sawi. Awmna vawng vawng te, thawk lama harsatna te, lu hei muai muai te, Kulcho ngawih ngawihna te, rilru harhna leh rilru hriatna hloh thut te. Doctor te chuan mi tu pawh cardiac arrest a tuar a nih chuan rang takin bawi sawm a ni nghal tur a ni an ti a. Chutah chuan Bible-in a hun te a rah thin tia a sawi ang deuhin a hun taka medical treatment pek chu doctor te chuan thil pawimawh tawp khawk a ni an ti a. A nih loh vaih chuan kan thluak chu tihchhiatin a awm a, thihna in a zui nghal dawn a ni. Doctor te sawi danin lung atanga thisen chhuahna tha zama thil eng emaw in a hnawh avangin thisen in pump chat lak a awm thei a, chumi avang chuan cardiac arrest hi a thleng thei bawk an ti. Vanduaina avangin mitin chunga thleng thei thil a ni a, chuvangin a lo awm chhan hi chumi kha mi vang chu a ni, ti a. pawngpaw vai hner vek chi pawh niin a lang lo. Chumi a nih rualin mi thenkhat chu lung hrisel lo dinhmun a ding thei. Tunlai tawngkam takin red zone a awm mek te pawh kan awm thei awm e. Entir nan meizial zu thin te, hnathawk lo, taksa in sawi zawi ngai bawk si lo, hun tam zawk mut nana hmang thin te, bip i sang nei thin te leh Potassium tlachham te, Kan thin te, kan kal te hian tha taka hna an thawh theih nan potassium kan tlak chham loh a ngai thin. Obesity kan tih thau luat tukna te, Thlahtu te atanga lung natna emaw lung hmu chawl nei te. Mipa ah kum sawmli panga hnu lamah te hian lung natna neihna chance a sang zual a, hmeichhe lamah chuan kum sawm nga panga bawr chho vel atangin a ni thung. Heng kan tarlan zawng zawng huam chhung pawn lamah pawh Eriksen ang hian Mi hrisel tha anga lang te ah pawh cardiac arrest hi a thleng thei tlat a ni. Chuvangin i kum chu engzat pawh ni se mipa i ni emaw hmeichhia i ni emaw lungnatna avanga kan buai loh nan i inenkawl tha ang che. Engtin nge kan inenkawl tak ang? Kan nun dan phung kan uluk a tul. Hriselna lama America humhimtu pawl Center for Disease Control and Prevention-in thurawn a chhuah ah chuan, Kan BP a normal em tih te leh blood sugar kan nei em tih te hi a khat tawk a in check thin tur a ni an ti a. Chaw tha leh hrisel thlang thin turin min ti bawk. Mahni san zawng nena in mil lo va, thau avanga rit lutuk lo turin i mamawh khawp exer la thin la, meizial zu lo bawk ang che. Heng te hian lungnatna i neih theihna tur chance a ti hniam zel thei dawn a ni. Vawiin atang pawn bul ila tan thei a, lunghrisel neih hi ngai pawimawh hle ang che. Who tar lan danin khawvela thihna tam ber chu Cardiovascular Disease, lung natna, tia kan sawi thin hi a ni an ti a. Kum tinin mihring maktaduai sawm pasarih leh point pakua in an thihpui anga chhut a ni a. Heng lung natna avanga thi mi pali atanga panga chu lung natna leh stroke vang te an ni tlangpui a. Chung lung natna leh stroke thihpui hmun thuma thena hmun khat chu kum sawm sarih hnuai lam an ni tlangpui bawk a ni. Footballer zingah pawh an lo awm nual tawh mai. Kum sanghnih leh pathum khan Manchester City player Marc-Vivien Foe chu inkhelh laiin a tlu sawp rawt tawh a. Medical team ten mual atanga zawn chhuakin tihharh leh tumin an bei vat a, mahse vanduaithlak takin chhan hman a ni lo va. Marc-Vivien Foe a thih chhan hi lungnatna kaih hnuai a ni tiin doctor te chuan an finfiah a ni. Kum sanghnih leh pasarih khan footballer Antonio Puerta chu kum sawmhnih leh pahnih mi lek niin a boral a. Ani pawh hi inkhelh laia mual chhunga tlu sawp tho a ni. Doctor ten a thih chhan an finfiah naah chuan hun rei tak chhung cardiac arrest in a man beh avangin an chhan hman ta lo a ni. Hemi kum tho sanghnih leh pasarih ah hian Phil O Donnell chu lungphu chawlin inkhelh laiin a boral bawk a. Kum sanghnih leh sawm pariat khan kum sawmhnih leh panga mi Bruno Boban chu midang ang thovin a lo boral ve tawh bawk a ni kha. Chutih rualin Miracles thil mak a thlen chang a awm ve tho mai. Kum sang hnih leh sawm pahnih khan footballer Fabrice Muamba chu inkhelh laiin cardiac arrest avangin a tlu a. Medical team ten an bawihsawm char char a, minute sawm sarih pariat chhung teh meuh chu a lungphu a chawl hman. Mahse, chu thihna ruam ata chu a tal chhuak leh ta tho a ni. Muamba hi tunah chuan a retire tawh a, mahni lawka Eriksen a tluk sawp pawh khan a theihtawpin a lo tawngtaipui ve nghe nghe. Kan sawi tawngin lunglama harsatna leh. buaina a lo thlen dawn chuan tuma sawi lawk theih a ni ngai lo. Siamtu in a din kan taksa hi tha tak leh hrisel taka a awm theih nana enkawl hi kan bat a ni si a.